بسم اللہ الرحمن الرحیم سگھڑے معزز دوستیں کوں السلام علیکم سارے میرے واسطے میرے معزز دے وے سینئر دے وے میں تاں نوید بھائی کوں نوید پہلے پڑھن پیا چاہنا ہوں تے بس ایویں ہجر دے جڑا ہے نا گھوڑے سن ویسا کیونکہ میرے نوجوان بھرا بیٹھن تے تاں او ہی سانگے انہیں دے ذوق کوں مد نظر رکھے نے ہوئے

جیکوں دان کیتے اساں رہا سے۔ ہنجھوں نال بھریج گے کاسا تموں۔ ایویں یاد ہے نہ بے جا ہا سے۔ ہوں شہر دے وچ ودے پیندے ہیں جیڑھے شارق شہر دے شاہ ہن۔
شہر دے شاہ جیکوں اپݨی جان تلی تے رکھ بݨ رول پرول تے ڳولیا ہم
جیکوں اپݨی جان تلی تے رکھ بݨ رول پرول تے ڳولیا ہم جیندے ناں توں ٻیڑھ ولھیٹ کرئیں سکھ سارے گھول تے گولیا ہم۔ در در تے شارق دستک ݙے۔ جیکوں چاہ کشکول تے گولیا ہم۔ او مل تے پر سنڄݨے ناں نئیں۔ جیکوں آپ کوں رول تے گولیا ہم۔ ݙے زہراں زہر بݨا میݙے۔ میݙی اکھ توں نیر گزارے ڳن۔ تے زہراں زہر بݨا میݙے۔ میݙی اکھ توں نیر گزارے ڳن۔ ٻدھے ڳئے اسمان ان پیریں وچ۔ میݙے بھوئیں توں بھاڳ اݙارے ڳن۔ تیݙا شارق قرب نصیب نی تھیا۔ ارمان توں زندگیاں ہارے ڳن۔ تیݙے ہجر توں اکھ تاں بچ ڳئی اے پر جتنے خاور ماریا ڳئن۔ ہک ٻیا خواب تے ݙوہڑا سی کہ میکوں ڳول نہ اے سجھ دھرتی تے نہ شام کوں جھل ایکوا ملساں۔ میکوں گول نہ اے سجھ دھرتی تے نہ شام کوں جھل تیکوں آ ملساں ہوسیں جتھ جیلے بیدار تھیوم تیکوں اوساں رل تیکوں آ ملساں ایں موت یا شارک زندگی توں خود ٻاہر نکل تیکوں آ ملساں میں خواب دے وچ

جیڑھا اکھ توں لہو پیا وہندا ہے ایویں لگدے خواب قتل تھی گھن۔ ڈکھ تھوڑے ڈھیر اے کول میڈے سکھ تھوڑے ڈھیر اتھئیں ونج پے جئیں در توں خالی پھیر ڈتا میڈے سارے پھیر اتھئیں ونج پے۔ میݙا چیتا شارک ایں چکریا جتھ سک ہئی پیر اتھئیں ونڄ پے ݙہہ سارے میݙی جھولی توں جتھ بھا ہئی دیر اتھئیں اوندے لب تے خوشیاں کھیل دیاں ہن میݙی اکھ اچ نیر دیاں دھاڑی ہن۔ انہیں لب تے خوشیاں کھیل دے ہن۔ میڈی اکھ اچ نیر دیاں دھاڑی ہن۔ لگا وس جے تئیں میں چپ رہ گئی پر انت سریر دیاں دھاڑی ہن۔ انہیں شارک پیریں وچ میڈی رل گئی توقیر دیاں دھاڑی ہن۔ میڈی جیندی لاش کوں ڈیکھ کرئیں۔

نچاݨ آلیاں کوں تاں نیچ آہدو نچاوݨ آلیاں کوں کیا ہم پھردے پھر نہ سڳدے ہم نہ پھردے ہم تاں مردے ہم ہم جتدے جت تاں ہردے ہم جے ہردے ہم تاں مردے ہم۔ میں جیویں جی جے جیوݨ توں نہ ݙردی ہم تاں مردی ہم تہوں مویاں شارق معاف کریں نہ مردی ہم تاں مردی ہم۔ ہر حکم دا رب ہے حکم تیݙا ہر شان توں ہے تیݙی شان اتے۔ ہر حکم دا رب ہے حکم تیݙا ہر شان توں ہے تیݙی شان اتے تیݙا ہر انسان دے ہووݨ دا احسان ہے ہر انسان اتے تیݙے پہلے ڈھیر ہن بس ہک ٻیا کر شارق دے احسان اتے میکوں کوئیں تے جیوݨ نئیں ݙیندے میکوں واپس سڄ اسمان ݙتے تے آخری ݙو ݙوڑے سرکار دے میکوں رو اتے میکوں رو اتے میکوں رو اتے اپݨی صورت دا میکوں ناز ݙکھیندے رو میکوں میݙا مولا ہک انسان تیرا دل روز بکھے میں روہے کئی کئی گال کراں تاں جھنک کریں سو گال کرے میں روہے کوں میں وی تاں تیرا بندہ ہاں میڈا دل تڑپے میں روہے کوں میڈے سینے وچ کیا دل کینی میڈے سینے وچ کیا دل کینی کیا رکھ دی میں ارمان نیمی تیرے در دی کیا درمان نیمی تیری نوکر کیا میں خان نیمی خوش رہن دا میں کائنات وانگوں کیا رکھ دی حق سلطان نیمی